Shwmae a chroeso! Yn y fideo 'ma, i fi'n mynd i ddangos i chi shwd mae recordio'ch darn sain chi ar gyfer yr ensemble rhithiol. Erbyn hyn, byddwch chi wedi derbyn y trac cyfeiliant wrth eich athro neu to pwy sy'n trefnu eich ensemble chi. Ar gyfer y recordio, bydd angen dwy ddyfais arnoch chi, un er mwyn chwarae'r trac yn ôl, A'r ail un, er mwyn recordio ych sain chi. Yn y dull yma o greu ensemble rithiol, ych sain chi yn unig fydd angen yn gyntaf, ac yna byddwch chi'n meimio ar gyfer cael y fideo pan fydd y trac sain wedi gorffen. Mae'n bwysig iawn i chi gofio pan fyddwch chi'n recordio'ch trac sain ar yr ail ddyfais ein bod ni ddim eisiau clywed sŵn y trac cefndirol yn dod o'r ddyfais gyntaf, felly bydd angen clustffonau o ryw fath arnoch chi i gysylltu'r ddyfais gyntaf Fel mai dim ond sŵn y'ch llais neu'ch offeryn chi sy'n cael ei recordio ar yr ail ddyfais. Os wrandwn i nawr ar y cyfeiliant, fe glywch chi bod yr trefnydd yn gofyn i fi i glapio ddwy waith ar ddechre'r trac. Mae hwnna'n bwysig er mwyn helpu'ch trefnydd chi i gael y'ch trac chi mewn amser gyda phawb arall. Dewch i ni gael gwrando ar hwnna. Iawn te bawb, clapiwch gyda fi ar ôl tri. Un, dau, un, dau, tri! Un, dau, un, dau, tri! Reit! Iawn, ni'n barod i recordio. Cyn i chi ddechrau, meddyliwch am yr ystafell i chi'n defnyddio. Ar hyn o bryd, dwi yn y gegin, sydd ddim yn le delfrydol. Mae'r tiles caled ar y welydd yn creu tipyn o atsain mewn man, falle bod chi'n clywed e ar y fideo. Felly byddai stafell gyda llenni mawr meddal neu rhywbeth fel 'na yn ddelfrydol. Gwrandwch i weld os 'na sŵn yn y tŷ. Os peiriant golchi yn mynd? Ydi'r dishwasher yn mynd? Ydi'r ffenestri ar agor? Rhagor, rydyn ni'n gallu clywed ceir ar yr hewl mas tu fas. Triwch sicrhau bod eich stafell chi mor dawel â phosib cyn dechrau recordio. Ar gyfer recordio'r sain, dw i'n mynd i ddefnyddio ap Voice Memos ar yr Iphone. Os oes Iphone gyda chi, bydden ni'n argymell bod chi hefyd yn defnyddio yr un ap. Os y'ch chi'n defnyddio ffôn Android ar gyfer recordio, yna mae digon o opsiynau i chi ar gael ar y Google Play Store sy'n gweithio gwmws yr un ffordd. Os nag ych chi'n gallu ffindo ap Voice Memos, llusgwch eich bys i lawr ar sgrin eich iPhone a teipiwch y geiriau Voice Memos a chi'n gweld mae wedi ymddangos fyna. Cliciwch ar yr eicon er mwyn agor yr ap. Iawn, fi mynd i roi'r ffôn nawr ar y ford fan hyn, ddim yn ry agos i'n ngheg. fel bod ni ddim yn cael sain sy'n aflunio, sain distorted. Cyn dechrau recordio, wrth gwrs, mae angen i chi blygo eich clustffonau i fewn i'r ddyfais sy'n mynd i fod yn chwarae'r trac cefndirol. Nawr, gallai'r ddyfais yma fod yn ffôn arall, neu'n iPad, neu'n unrhyw fath o luniadur, unrhyw beth sy'n galluogi chi i fynd at y trac ma'ch athro chi wedi hala i chi. Reit, fi'n plygo hwn mewn. A nawr wrth recordio fydda i'n clywed y trac cefndirol a'n gallu clapio gyda'r athro, ond bydd y recordiad a'r voice memos ddim yn recordio'r sain yna o gwbl. Fi'n gwisgo'r clustfone, yn pwyso record ar y ffôn, rhoi eiliad neu ddwy i hwnna i ddechrau, Yna, i fi'n dechreu'r trac cefndirol, yn clapio gyda'r athro pan maen nhw'n dweud, ac wrth gwrs, yn canu pan mae'n amser.

Sylwch chi fan'na, gadawais i digon o amser ar ôl gorffen canu cyn stopio recordio, pidwch â torri'ch nodyn ola bant yn rhy sydyn. Nawr, cyn hala hwnna nôl i'ch athro, mae'n syniad da iawn i chi wrando nôl ar y recordiad i wneud yn siŵr bod dim gormod o atsain neu bod y sain yn aflunio achos bod y ffôn yn rhy agos.

Sgroliwch ar draws yr apps tan eich bod chi'n gweld eicon Google Classroom. Os nad yw eicon Google Classroom yn ymddangos, ewch yr holl ffordd i'r ochr dde ac o dan y botwm More, fe allwch chi ychwanegu mwy o apiau i'r ddewislen yma. Cliciwch ar eicon Google Classroom. Cliciwch ar enw'r dosbarth er mwyn dewis y dosbarth cywir. Nesaf, dewiswch Attach to Assignment. Cliciwch ar yr aseiniad. A dyna ni, mae'r recordiad wedi llwytho, ond mae angen i chi wedyn symud draw i ap Google Classroom er mwyn ei roi i fewn. Agorwch y dosbarth ar ap Google Classroom a symudwch draw i'r tab Classwork. Cliciwch Ar yr aseiniad, ar waelod y sgrin ble mae'n dweud Your Work, llusgwch i fyny ac fe welwch chi eich recordiad sain chi wedi atodi fan'na. I roi'r recordiad i'ch athro, cliciwch ar y botwm Hand In. Os nad yw'r ensemble yn cael ei drefnu trwy Google Classroom, dyma sut mae danfon eich recordiad gan ddefnyddio Google Drive. Cliciwch ar y ddolen a bydd y ffolder yn agor ar ap Google Drive ar eich ffôn. Nesaf, ewch yn ôl i ap Voice Memos. Bydd angen i chi safio'r recordiad i ffeiliau'r ffôn cyn ei uwchlwytho i'r Google Drive. Cliciwch ar y tri dot. A'r tro yma, dewiswch Save to Files a cliciwch Save. Ewch yn ôl i ap Google Drive. Cliciwch ar y botwm plus ac yna upload. Dewis browse. Fe welwch chi y recordiad yn ymddangos ar ddechrau'r rhestr. Cliciwch ar yr eicon a bydd eich trac sain yn uwchlwytho i'r ffolder. Yn ola, er mwyn helpu'ch athro i gadw trefn, cliciwch ar y tri dot drws nesa eich recordiad, sgroliwch lawr i Rename ac ail-enwwch eich clip sain i'ch enw chi. Cliciwch Rename A dyna ni, rych chi wedi uwch lwytho eich recordiad.